بندے ساڈا تراڑا بھن کے کھاون کیتے تیار ہن۔ ساکوں لٹن آلے بندے تیکوں پتہ کون ہن۔ ݙو ترے بندے غیر ہن نوشی پنج ست اپݨے یار ہن مہربانی سئیں نوازش ڈھیر محبتاں سئیں ڈھیر محبتاں شکر ہے جو اللہ سونے آسرے ڈتن نہیں تاں بندے ساڈا تراڑا بھن کے کھون کیتے تیار ہن ساکوں لٹݨ آلے بندے تیکوں پتہ اے کون ہن۔ ݙوں ترے بندے غیر ہن نوشی پنج ست اپݨے یار ہن۔ اے غزل اے سئیں۔ کیا فیدہ جو تیݙے گھر اچ مݨ مݨ اٹے پئے ہن۔ کیا فیدہ جو تیݙے گھر اچ مݨ مݨ اٹے پئے ہن۔ آنڈ گوانڈ اچ اوویں بھوکھے داݨے گھٹے پئے ہن۔ کیندی کار گیراج دے وچ وی کپڑے پاتی کھڑی ہے۔ کیندی کار گیراج دے وچ وی کپڑے پاتی کھڑی ہے۔ کیندے ٻال وی روڈ تے ڳلوں ننگے ݙٹھے پئے ہن۔ مہربانی سئیں محبتاں سئیں ڈھیر محبتاں سئیں محبتاں سئیں۔ تیکوں کال کریسوں بھیڑا تیکوں بھل سگدے ہیں ہک رومانٹک شعر ہے تیکوں کال کریسوں بھیڑا تیکوں بھل سگدے ہیں تیڈے سارے نمبر ساڈے ذہن وچ رٹے پئے ہن بچپن دے وچ جیڑھے میکوں پیار توں مارے ہانی

اتھاں اساڈے عیباں اتوں پردے ہٹے پئے ہن مہربانی سئیں ڈھیر محبتوں سئیں ڈھیر محبتوں سئیں جیڑھی جھاتے سورج شرموں رتا تھیا کھڑے اتھاں اساڈے عیباں اتوں پردے ہٹے پئے ہن پیار جو ساکوں راس نی آیا کینتھے کیڑھے گلے۔ پیار جو ساکوں راس نی آیا کینتھے کیڑھے گلے اتھیں نوشی ساڈے سید قدرتی سٹے پئے ہن مہربانی سائیں ڈھیر محبتاں ڈو شعر ہن سائیں گالھیں کر کے بھل ویندی ہے بادشہزادی جو تھئی گالھیں کر کے بھل ویندی ہے بادشہزادی جو تھئی ساڈے پیار تو ہٹ کے اونکوں ملک دا چنتا کرنا پوندے چار ݙیہاڑے زندگی جی کے پنجویں ݙینہہ مر ویندے بندہ چار ݙیہاڑے زندگی جی کے پنجویں ݙینہہ مر ویندے بندہ چار ݙیہاڑے جیندیں جیندیں کتنی واری مرݨا پوندے محبتاں سئیں محبتاں سئیں ڈھیر محبتاں سئیں اے غزل ہے سئیں اودا ردیف چاہݨی ہے دوست دا حکم ہے رات چانݨ وی آدھا ہا واہ چانݨی رات چانݨ وی آدھا ہا واہ چانݨی جیلے تھل توں بݨایا ہے راہ چانݨی راتیں کہلیں توں آ ساڈی وستی دے وچ رات کالی کوں آ کے بݨا چانݨی وت انہارے دا منہ وی توں پھردا ریکھیں اپنے چہرے توں بوچھن ہٹا چانݨی مہربانی سائیں وت انہارے دا منہ وی توں پھردا ریکھیں وطن ہارے دا منہ وی توں پھردا ݙیکھیں اپݨے چہرے توں بوچھݨ ہٹا چانݨی تیݙا میݙا تاں جوڑ ہے میں ٹٻا جو ہاں تیݙا میݙا تاں جوڑ ہے میں ٹٻا جو ہاں میݙے سینے تے خود کوں کھنڈا چانݨی مہربانی سی تھل دے ٹٻاں تے ککھاں دا جھگا چپا سج کوں لڳدی ولا ݙیکھیں بھا چانݨی پوری دنیا دے وچ تیڈا چانݨ ودئے ساکوں چھوڑ ہاں توں اپݨی سݨا چانݨی چانݨی چندر دی ونڄ منگیتر تھہی نوشی کملا ہا آدھا رہا چانݨی آخر تے مرشد محمود ہاشمی صاحب میڈے اردو دا پسندیدہ شعراء دے وچوں ہک شاعر ہن اردو دا وی مشاعرہ ہے تاں میں ݙو شعر اردو دے ہک اردو دی غزل وت اجازت